Als alleréischt soen ech Iech nach villmools Merci am Numm vun déi Lénk, datt Der op dësem traditionelle Presseiessen um Enn vun all Sessioun kommt. Ech mengen, mir si warscheinlech déi Lescht, souguer, sinn mer net sécher, mee voilà, dat ass de kréinenden Ofschloss, wou dann eeben och eis zwou Deputéiert, déi Der jo kennt, d'Myriam Cecchetti an d'Nathalie Oberweis, Iech wäerten dann e puer Wierder soen. Ganz kuerz, Mir hunn e bëssen innovéiert dëst Joer. Mir hunn och nach, dovun ofgesinn, datt och nach eis zwee Spriecher nokomme wäerten, d'Carole Thoma an de Gary Diderich, hu mer och eis Gemengeréit agelueden an déi, déi konnte kommen, sinn dann och komm, de Jos Piccitelli vu Suessem, de Guy Foetz vun der Stad, d'Suzette Serres vu Bettendorf, de Laurent Bilchen vun. Esch. Voilà, an d'Lynn Wies natierlech och vun Esch. An den Eric Weirich vun Déifferdeng wäert och nach herno nokommen. Voilà, mir wollten och Iech vläit e bëssen d'Geleeënheet ginn, vläit och déi Leit och perséinlech kennenzeléieren. Deemno wéi komme jo Echéancen, wat d'Gemengewalen ugeet, och deemnächst. Vläit ass dat och eng kleng Hëllef. Voilà, an ech wäert dobäi bleiwen a ginn dann direkt dem Myriam Cecchetti d'Wuert. Villmools Merci fir déi léif Wieder. Ech begréissen Iech och alleguer heibannen haut am Indies. Ganz symbolesch den Independent, well mir sinn och ganz indépendant, mir gesinn eis esou. An hei op eisem Presseiessen eben zum Bilan vun eiser Chambersaarbecht. Ech wäert mech haaptsächlech op zwee Kärpunkte begrenzen, also fokaliséieren, och wann dësen Term elo e bësse komesche Bäigeschmaach huet, an zwar doropper, dat éischtens, eis Regierung, Symptomer an Pathologien, guer net ze schwätzen vun der Preventioun vun den Haaptkrisen a Problemer, déi mer de Moment an dësem Land hunn, grad emol esou just geréiert an administréiert kritt. An dann, zweetens, esouguer wa se déi da wierklech konkret wéilt ugoen a léisen, respektiv bewältge wéilt, dozou absolut net fäeg ass, well se sech selwer, also déi dräi Regierungsparteien, Där enger, där anerer am Wee steet. Si neutraliséiere sech eigentlech géigesäiteg. Ech kommen elo zu mengem éischte Punkt, wat d'Symptomer an d'Potologië vun eise Krisen ubelaangt. Do iwwerhëlt de Staat einfach esou all d'Käschten, ouni zukunftsorientéiert an nohalteg an d'Mënschen z'investéieren. Am Géigendeel, d'Regierung investéiert a fossil Energien an an d'Profitter vun de Betriber. D'Allgemengheet bezilt iwwer. hir Steieren iwwer hiert wuelverdingtent Geld all deeden an d'Betriber an d'Banke stiechen hir Profitter einfach esou an d'Täsch. An donieft kritt de Staat dann awer och nach selwer duerch d'Inflatioun méi Recettë bei der TVA a bei de Steieren duerch d'Akommes vun de Menagen eran. Déi strukturell Problemer awer, déi mer zanter enger Rei Joren, well déi sinn net vu gëschter, hunn, ginn einfach net ugepak an och net geléist. Et gëtt. Einfach just gepléischtertst andeems een e Crédit d'impôt ausschëtt, op Zäit wuelverstanen, woumadder vill Recetten duerch d'Päif ginn, mat deenen een awer hätt kënnen an d'Zukunft investéieren, amplaz dat d'Indextranche bäigehale gouf, amplaz dat Kollektivverträg ugekurbelt goufen an enger Erhéijung vum Mindestloun bäigestëmmt gi wär, wat sech nohalteg op d'Stéit, ausgewierkt hätt, maache mir dat einfach net. Den Aarmutsrisiko hei am Land ass mat iwwer 17 Prozent immens héich. De Mindestloun ass absolut net deenen héije Liewensënnerhalungskäschten ugepasst. Zumools d'Kanner hei am Land si staark vun der Aarmut betraff. Ee Stot mat méi wéi zwee Kanner ass zu 39 Prozent betraff. an Alengerzéiender zu 35 Prozent. Dat muss ee sech einfach emol virstellen. Mir sinn hei de Number one an de Working Poor hei an Europa mat bal 17 Prozent. D'Pole Position heibäi ass net eppes, op dat eis Lëtzebuerger Land houfreg ka sinn. Op där anerer Säit awer ginn all Betriber mat der Strenz entlaascht, queesch duerch de Gaart. Dat Gepléischters kascht immens vill Staatssuen. déi vun der Allgemengheet selwer finanzéiert ginn. De Staat iwwerhëlt dës Käschten am Numm vun der Kompetitivitéit fir d'Betriber an d'Betriber, déi trotz de Corona an trotz den Energieenkpäss déck Profitter gemat hunn, stieche sech d'Täsche voll Suen. D'Marge fléissen an d'Bourse fir Spekulatiounssucht. Zwecker wuelverstanen, Profitter ginn den Aktionären ausgeschott, eng Mouk brauch jo kee méi an engem Betrib, well wann et eng Pest ginn, dann iwwerhëlt d'Allgemengheet de Staat, ganz einfach. Et geet, gëtt doduercher och net méi reinvestéiert. Den Indexausfall ass ganz einfach eng Tournée générale. Fir d'Finanzplaz. Merci, léif DP. D'Regierung huet all hire Polver verschoss, fir d'Kompetitivitéit an dem Bankesecteur ze behalen. Dës sinn d'Notzniesser an se hunn absolut och dobäi nach keng Energiekäschten. De Staat gëtt direkt Subventioune vun de fossillen Energien an de Multinationallen, déi se liwweren, géint d'Explosioun vun den Energiepräisser, amplaz den Assainissement énergétique konsequent weider ze bedreiwen. Den Tankrabatt, dee just vill kascht an näischt géint d'Ongläichheete bréngt, gëtt géint d'Explosioun vun de Spritpräisser agefouert, amplaz datt mär ewechkomme vum Tanktourismus an de fossillen Energien, fir eis Klimaziler méi no ze kommen. En plus. Hëlleft dee Rabatt de Working Poor? Absolut net, well d'Präisdäierecht ass schliisslech net ausschliisslech de Sprit, mee och d'Liewensmittel an aner Onkäschten. Et feele laangfristeg Investissementer an d'Aarbecht, d'Energieproduktioun, de Klimaschutz, fir der just e puer ze nennen. D'Regierung geet net un d'strukturell Ännerunge vun eiser Gesellschaft, si pléischtert just, wéi ech virdrun a menger Ried jo och scho gesot hunn. Komme mer zum zweete Punkt, Wat konkret Léisunge vun eise Krisen a Problemer ubelaangt, do besteet schonn zanter iwwer 30 Joer e Status quo. An och dës Regierung, notamment well se sech selwer net eens ginn an eng Partei där aner hire Verännerungen total am Wee steet, ass absolut net fäeg fir all déi aktuell Krisen, Klimawandel, Covid, Energie, Präisdeierecht, Wunnengsraum, op déi d'Nathalie dono och nach wäert agoen, seriö unzegoen, voire ze bewältegen. Kuckt een do nëmmen déi versprachen an onbedéngt noutwenneg Steierreform, déi aus allen net nëmme méiglechen erbäi beschwuerenen Ursaachen net konnt ëmgesat ginn a wou mer dës Woch nëmmen unter ferner liefen e soi-disanten Débat Eng Farce war et, gefouert hunn, woubäi sech schlussendlech erausgestallt huet, datt dës Steierreform vu vir eran doranner gescheitert ass, well et tëscht de Majoritéitsparteien absolut kee Konsens gëtt, wat deene Gringen hir Ëmwelt, der LSAP hir Aarbechts an der DP hir Kapitalpolitik ubelaangt, déi iwwregens iwwert allem steet a wou si och alles dirigéieren. An dorunner ännert sech och näischt engem LSAP-Ex-Minister, deem zum lénke Fligel soll gehéieren, seng Steierreform-Ried an der Chamber unzelauschtere mat enger heller Wull vun, lo lauschtert gutt no, soziale Fuerderungen. Fuerderungen als Majoritéitspartei? Dat muss ee sech emol op der Zong zergoe loossen a sech virstellen, eng Majoritéitspartei, déi scho gefillten 120 Joer mat Regierungsverantwortung huet, ass all Kéiers erëm virun de Wahlen, entdeckt se hir sozial oder a lénk Ideologien nei, d'Betounung läit op nei, an déi dann nees dem Wieler grousspuereg proklaméiert, voire virgegaukelt ginn. An no de Wahlen war et dann erëm esou, jo mee wësst der, mir mussen awer Kompromisser mat all deenen anere Regierungsparteien agoen. A wie virdrun net iwwert d'Ronne koum ass, dee kënnt elo sécher och net méi iwwert d'Ronne. De Comble vun de Kompromisser, der Onglaafwiergegkeet vun der vun der an der Verdrossenheet an d'Politik, a wéi een d'Leit offensichtlech ouni Schimmt fir domm verkeeft, ass awer dee virdru schonn erwähnten Tankrabatt vu 7,5 Cent, deen déi gréng haut matstëmmen, a moi bekunden se ëffentlech, datt si zwar dat mat gedroen hunn, mee datt et et absolut kee Sënn mécht, éischter kontraproduktiv ass, datt et Quatsch ass an datt et am Endeffekt präislech och nach iwwerhaapt kee groussen Impakt huet. Wat soll dat? Ech wollt awer och nach kuerz op eenzel Beräicher vun der Chamberaarbecht agoen, wéi d'Educatioun an d'Formation professionnelle. Schoulesch Inegalitéiten a Schoulofbréch sinn nach ëmmer un der Dagesuerdnung. Hei ass e Status quo. Nach ëmmer ass keng Grondop-Reform vum Schoulsystem mat zum Beispill engem Tronc commun a Siicht, an deen ass och iwwerhaapt net gewollt. Mir haten heizou eng Interpellatioun an en Debat. Mat enger Hellewull Motiounen. Mat der aktueller Entwécklung hu mir iergendwann keng eege Matière grise méi, keng Expertise méi, d'Talenter ginn net gefuerdert fir hei ze bleiwen, d'Uni huet absolut kee Plang a keen Know-how an den technesche Beruffer an am Handwierk, déi sënnvoll wieren am Kontext vum Schutz géint de Klimawandel an technologesch Solutiounen fir Emissiounsreduktioune kéinten erbäiféieren, mee och einfach fir eis gängeg Besoinen. wéi Reparaturen um Auto, um Daach, am Haus, fir d'Elektrogeschier, de Sanitär, do ass gläich kee méi ze fannen. Dëst gëllt och fir de Fleegesecteur oder den Educatiounssecteur, voire de ganze Care-Beräich. Mir hu geschwë keng Leit méi, déi all déi Aarbechte kënne maachen oder wëlle maachen. Een anere Beräich ass de Beräich Ëmwelt a Klimaschutz. Do stellt sech jo awer och d'Fro, Wat sinn dann Déi visibel Resultater vun der Green Finance hei am Land, Wandrieder, Solarparken, Isolatioun vu Gebaier, Begréngung vun urbanen Surfacen, den ëffentlechen Transport, oder wéi? Nee, nee, nee, eigentlech net. Do gëtt et net hei vill ze investéieren, mee éischter a grouss Offshore Parken am Ausland, well do do kann ee richteg gudde Profit domat maachen an dat kann ee gutt op der Bourse handelen. Mär sinn a bleiwen ofhängeg. Hei am Land gëtt einfach näischt konsequent weiderbruecht an deem doe Beräich. Da komme mer zum Beräich Aarbecht. Den Drock op den Indexmechanismus gëtt den nächste Wanter nach vill, vill méi zolidd. No easy way out. Wéi laang ass dann elo d'Regierung bereet, dee Problem nach viru sech hin ze schiben? Bis no den nächste Wahlen der nächster Regierung ze loossen, oder wat? Géinge si sou wäit goen an eventuell am Dezember, Januar en duebele Steierkredit ausbezuelen? Et wier net verwonnerlech. Mee wéi finanzéiere mer dat dann? Dat si Suen, déi ginn op anere Plaze gebraucht. D'Regierung geet jo elo schonn op de Wee, den Tankrabatt, deen Enn Juli ausleeft, ze verlängeren. Wann d'Regierung d'Kafkraaft vun de Stéit eropsetze wéilt a fir méi sozial Gerechtegkeet suerge wéilt, da wier d'Erhéijung vum Mindestloun e must. Mir haten iwwregens och dozou eng Heure d'actualité. D'EU-Kommissioun huet sech jo mëttlerweil souguer och dozou ausgesprach, datt eise Mindestloun net héich genuch ass, fir en dezent Liewen ze erméiglechen. Ech kommen zu mengem Fazit, D'Regierung geréiert an administréiert legentlech d'Symptomer an d'Pathologien vun der Haaptkrise a Problemer an dësem Land an ass absolut onfäeg fir dës konsequent unzegoen, ze léisen, respektiv ze bewältegen, well se sech selwer, respektiv well déi dräi Regierungsparteien sech enger där anerer an de Wee stellen a well se och keng nei innovativ Iddien hunn an och keen neit Gesellschaftsbild virun Aen hunn, wat mir esou dréngend géife brauchen. Ech ginn elo de Mikro weider un d'Nathalie, déi hire Standpunkt och hei duerleet. Merci Myriam an Merci iech alleguerten, dass der do sidd. Ech fueren da weider mat ënner anerem der Wunnengspolitik, Steieren an der Gesondheetspolitik. Jo, d'Myriam ass scho laang drop agaangen, laang a breet drop agaangen, dass mer virun allem eng Symptombekämpfung gesinn, dat, an deem, wat d'Regierung mécht. An ech géing dat gären och um Beispill vun der Wunnengspolitik festmaachen. Ech mengen, jiddweree weess, dass d'Wunnengskris sech zouspëtzt. Dat ass absolut näischt Neits. Wat awer, wat mir awer gesinn als déi Lénk, ass, dass eise Langage, dee mir u sech säit fënnf, zéng, enger Dose Joren hunn, wierklech elo endlech an der Mëtt vun der Gesellschaft ukënnt an och vun de Majoritéitsparteien an der Regierung endlech gedroe gëtt. Si schwätze vun der Logementskris säit e puer Joer. Si komme lo mat enger Spekulatiouns-Tax, ass elo annoncéiert, déi mir säit Jore fuerderen, déi ëmmer refuséiert gouf. Jee, mir gesinn, datt eis Terminologie an dat Bewosstsinn, wat mir mat där Terminologie wëllen ervirruffen, endlech ukomm ass an och bei hinnen dann endlech Gehéier fënnt. Mee mir soen, deen Term Kris, Wunnengskris, Soe mir net just einfach esou an de Raum eran. Mee wee Kris seet, seet och, dass Moossname musse kommen. Et geet net duer, vun enger Kris ze schwätzen an net konsequent Moossnamen och kommen ze loossen. D'Regierung awer, do gesi mir, dass net vill konsequent Moossname kommen, wat d'Wunnengskris ugeet. Mee mir gesinn, dass si u sech permanent op Reforme verweisen, déi dann eventuell am Hierscht elo solle kommen. Dir wësst, d'Reform vun der Grondsteuer an eng eventuell Mobilisatiounssteuer, Déi soll kommen, mee ech soen Iech, mir moossen d'Regierungen un hiren Doten an net un hire Wierder, net un hiren Annoncen, mee un deem, wat se gemaach hunn. An do gesi mir, dass an deene leschten dräi an engem hallwe Joer, bal véier Joer, net vill geschitt ass, wat déi Wunnengskris hei ugeet. An dofir soen ech lech ganz kloer, erwaarde mir och net méi vill an deem Joer, wat elo nach soll kommen. Mir erwaarde wierklech net méi vill, wat elo soll kommen, well mir baséieren eis op dat, wat mer gesinn hunn an deene leschten, wéi gesot, dräi, véier Joer. An do war an ass. Net vill. D'Regierung kënnt mat enger Opstockung vun der Subvention loyer, dat wësst Der, mee dat ass eppes, dat ass, nee, esou si mer absolut, dat ass e gutt Beispill vun der Symptombekämpfung, well do brénge mer u sech de Problem, féiere mer ëmmer nëmme virun eis weider, well et u sech eng Subventionéierung ass vun der Wunndeierecht a wou mer, wou de Stat u sech déi Wunndeierecht mat fuerdert a mat nach méi deier mécht u sech, andeems mer, de Loyer bezouschossen, ginn d'Loyeren och ëmmer méi an d'Lut. Also mir gesinn do nëmmen eng Symptombekämpfung a wierklech keng Ursaachebekämpfung. De Maart huet also absolut keng Äntwert op d'Wunndeierecht. De Maart ass Deel vum Problem, en huet keng Äntwert op d'Wunnengsnout an de Maart gëtt och keng Léisungen op déi 40.000 Menagen, déi elo eng abordabel Wunneng bréichten. De Maart ass eben Deel vum Problem an dat soen d'Chercheuren jo och a verschiddene Studien. An do gesi mer eben, dass déi Approche, déi d'Regierung huet, virun allem op privat, also Ureizer mat privaten Acteuren ze fueren, absolut gescheitert ass. Gi mer eis emol bewosst, vu wat mer hei schwätzen. D'Wunnengskris ass jo, mir schwätze vun engem existenzielle Besoin, vun engem Liewensbesoin, vun engem Mënscherecht. Mir nennen et e Mënscherecht. Dofir hu mir an eiser alternativer Verfassung, déi mir vun déi Lénk ausgeschafft hu fir eist Land, Jo, och den Droit au logement als Grondrecht drageschriwwen, an net just als Staatszil, mee als Grondrecht, wat esou vill bedeit, datt d'Leit et kënnen akloen um Geriicht. Mee dat Grondrecht runnen, wunnen, pardon, ass, gëtt awer elo am Moment vun den öffentlechen Acteuren absolut net genuch encadréiert an och gedroen. Et gëtt also vill ze vill, wéi ech virdrun ugedeit hu, vu op privat Acteure gesat an de privaten Acteuren iwwerlooss. An do kann ech Iech d'Beispill ginn, do si mer nees an der Symptombekämpfung, vun deene steierlechen Ureizer, déi absolut versot hunn. D'Beispill ass den Amortissement accéléré, Dir wësst et alleguer, et ass an aller Münder, wierklech scho säit Méint a Joren. An et gëtt e parteiiwwergräifende Konsens, fir ze soen, datt den Amortissement accéléré absolut versot huet als Outil, als Moossnam, fir d'Wunnengskris unzegoen. well e en u sech en Outil ass fir den Investissement privé ze befuerderen, dee keng Léisung ass, mee deen u sech Deel vum Problem ass. Mee och do gesi mer Konsens, parteiiwwergräifende Konsens, mee et gëtt näischt geännert. Mir hate elo d'Steierreform, pardon, d'Steierreform, wéi schéi wär et, wa mer d'Steierreform gehat hätten, mir haten d'Steierdebatt, do hätte se kënnen drugoen, eh ben, si sinn net drugaangen. Si soen, déi offiziell, déi offiziell Äntwert ass jo, et si keng Suen do fir eng Steierreform. Eh ben, do kënne mir just soen, Mir verstinn dat op den éischte Bléck, op dat éischt Héieren, mee wann ee bëssen driwwer nodenkt, ass dat iwwerhaapt net d'Ursaach. D'Beispill vum Amortissement accéléré ass e gutt Beispill. Do hätt ee wierklech kënnen drugoen. Et gëtt e Konsens fir ze soen, dass dass een dat misst ofschafen, well dat wierklech Deel vum Problem ass, wat d'Wunnengskris ugeet. Et war och do, ginn se net drun an dat huet näischt mat de Suen ze dinn. An ech géing. Soe bësse wéi d'Myriam et och gesot huet, datt hei wierklech d'DP den Haaptproblem ass. D'DP blockéiert dës Regierung ganz kloer fir iergendwelch fortschrëttlech Moossnamen ze huelen an dës Regierung gëtt dowéinster hirer Verantwortung absolut net gerecht. Zeréck bei d'Wunnengskris, mir sinn an enger absoluter Urgence an ech soen et ëmmer erëm, mir ginn, Mir ginn net drun, d'Regierung geet net drun, d'Majoritéit geet net drun. Firwar? Well si hirer, well si u sech vun där Urgence net betraff sinn. Ech sinn do ganz, ganz éierlech an ech soen ëmmer erëm, dass déi Urgence net do ass. Si gëtt net gespuert, pardon, si ass do bei ville Leit, mä si gëtt net gespuert vun der Regierung, si gëtt net gespuert vun de Regierungsmemberen, si gëtt net gespuert vun de Memberen an der Majoritéit, well déi meescht vun eis, ganz éierlech gesot, Proprietäre sinn. Mir sinn eng, eng, mir, hein, d'Regierung, d'Leit an der Chamber, et ass awer eng, relativ privilegiéiert Klass u Leit, muss een éierlech esou soen, mir sinn net betraff vun der Urgence, soen et riicht eraus. An ech menge wierklech, dass dat Urgence-Gefill net genuch do ass, wann aner Leit géingen do sëtzen, déi wierklech vun där Urgence betraff wieren, déi an hirem, déi an hiren Trippen dat géinge spieren, d'Enner beienee ze kréien, de Loyer mussen ze bezuelen, um Enn vum Mount eben genuch Sue beienee ze hunn, da géinge ganz aner Moossname geholl ginn. Dovun sinn ech zimlech iwwerzeegt. An ech sinn iwwerzeegt, dass ebe grad well mer, Mä well déi meeschte Leit un der Muecht Proprietäre, voire Multiproprietäre sinn, dat Urgence-Gefill absolut net do ass an dowéinst déi radikal noutwenneg Moossnamen net geholl ginn. Den Drang ze handeln ass also net do. An erënnere mer eis drun, dass vill vun deene Leit, déi an der Wunnengsnout sinn, Locatairë sinn. A vill vun deene Locatairë sinn Net-Lëtzebuerger. An do si mer dann och erëm bei der Fro vum Droit de vote, wou mir awer als Lénker ëmmer nach dofir sinn, och wann dat vläicht net populär ass, och wann dat vläicht net vu ville Leit gewollt ass, Mir sinn ëmmer nach dofir, well mir mengen, dass et en Déficit démocratique ass ze soen, dass just Lëtzebuerger an der Chamber vertruede sinn, woubäi quasi d'Hallschent vun eise Matbewunner net Lëtzebuerger sinn a genee esou betraff si wéi d'Lëtzebuerger vun all deene Moossnamen a Gesetzer, déi mer do stëmmen. A wéi gesot, ech mengen, och da géing de Wunnengsproblem ganz anescht ugepak ginn, wann do géinge Leit sëtzen, déi vill, also ganz aneschters vun der Wunnengsnout betraff wieren. Mir waarden dann och ëmmer nach op d'Gesetz zu de Loyeren. Och do ass all verluerenen Dag een Dag ze vill. Mir wëssen, dass si, déi Locatairen, e groussen Undeel vun hirem Revenu fir de Loyer ausginn. An déi Surcharge financière, vun där ee schwätzt, ass fir verschidde Locataire bis zu Hallschent vun hirem Revenu gi se fir de Loyer aus. An do wësse mer och, dass ganz vill vun deene Leit vun der Aarmut betraff sinn oder um Limitt vun der Aarmut sinn. An och do nach eemol mengen ech wierklech, dass och déi Urgence, well et ass eng Urgence, net genuch wouergeholl gëtt, well se net genuch verspuert gëtt vun deene jeeweilege Leit, déi an der politescher Verantwortung sinn. De Wunnengsminister schwätzt da permanent vun engem Paradigmewiessel. Mir héieren dat scho déi ganzen Zäiten. An ech soen Iech ganz éierlech, och wann en et nach zéngmol oder zwanzegmol seet, mir gleewen him et net, well mir wëssen, wat e Paradigmewiessel ass. Mir vun déi Lénk, mir si fir e richtege Paradigmewiessel, an do si mer eben Mengen, Dir kennt eis Fuerderunge sécherlech zum Deel fir vill méi radikal a fortschrëttlech Léisungen. An och wa mer eng liicht Tendenz no uewe gesinn beim Baue vun den öffentleche Promoteuren, geet dat natierlech absolut net duer. An ech menge mir soen dat säit Joren, an et ass mer scho bal penibel et ze soen, Et geet net duer, mee et ass awer esou, mir sinn an enger Wunnengskris. A wéi ech et grad gesot hunn, ganz vill Leit, Dausenden, Zéngdausende Leit sinn elo an der Nout. An e bësselchen unzezéien, e puer Dosen oder e puer Honnert Wunnenge méi ze bauen all Joers, geet natierlech absolut net duer, fir dës Kris ze bewältegen. Mir brauchen dofir vill méi ëffentlech abordabel Wunnengen a mir zilen natierlech, wéi Der et vläicht och wësst, 10 Prozent bei den ëffentlechen abordabele Wunnengen un. D'Gemenge mussen dofir vill méi an d'Verantwortung mat erageholl ginn. Si mussen obligéiert ginn, fir d'Wunnengen ze suergen a wierklech den Daach iwwert dem Kapp als Besoin primaire existentiel unzegesinn an als Mission, als wierklech Missioun ze gesinn, fir dann och de Leit dat ze erméiglechen, kënnen ze wunnen. Mir wëssen awer haut, dass d'Hallschent vun de Wunnengen, pardon, dass d'Hallschent vun de Gemengen am Land mol net eng eenzeg ëffentlech Wunneng hunn. Dofir hat mir och eng Heure d'actualité, also een Débat an der Chamber dëst Joer ugefrot, fir iwwert de Problem vun der Retentioun vun de Bauterrainen, also eben och een Aspekt vun der Wunnengsnout, ze schwätzen. Also Fazit, wat d'Wunnengspolitik ugeet, Et geschitt net vill. Et ass absolut kee Paradigmewiessel, mee mir sinn an der absoluter Symptombekämpfung an och do kënnt d'Regierung eigentlech net vum Fleck. Wat d'Steieren ugeet, ass och dës Regierung sech hirer Verantwortung absolut net bewosst. Och dat ass elo kierzlech, wéi d'Myriam et ugekënnegt huet, absolut däitlech ginn. Déi grouss annoncéiert Reform, wierklech déi grouss annoncéiert Reform, un déi quasi ab déi all Mënsch gewaart huet, ass net komm. Mir hunn eng Debatt gefouert, fir eng Debatt ze féieren, fir u sech, an dofir sot ech eng Farce, fir u sech Wahlkampf an der Chamber ze maachen, wat wierklech eigentlech skandaléis ass, dass d'Chamber eigentlech mëssbraucht gëtt, fir Wahlkampf ze maachen, well 't war am Endeffekt dat, vue dass guer näischt dobäi erauskoum, huet all Partei sech einfach just profiléiert. Steieren awer erméiglechen engem Staat eng eng eng vorausschauend Politik ze maachen, wou ee kuckt, wou gi mer hin a wéi gi mer un déi Krisen erun a wéi kënne mer déi Krise bewältegen. Mee nee, wat gesi mer? De Status quo gëtt erhalen. D'budgetär Situatioun ass dann de Pretext. Mir gleewen hinnen dat awer net, well mir soen, grad déi Krisen an deene mer sinn a grad déi Krisen, déi elo kommen, sinn u sech en Ulass fir esou Reforme kommen ze loossen a fir déi, Krisen ze preparéieren. Déi richteg Gronn, firwat et keng Steierreform gëtt, ass e bëssen dat, wat d'Myriam och uklénge gelooss huet, datt et kee Konsens tëscht deenen dräi Parteie gëtt. Dat ass och ganz kloer ginn. Ech mengen, dat hutt Dir alleguerte gesinn als Journalisten, datt déi dräi Parteie sech absolut net eens sinn, wat steierlech Moossname solle sinn. Mee natierlech arrangéiert de Status quo d'DP. An ech mengen, do gesi mer ganz kloer, datt d'DP hei wierklech déi konservativ Kraaft ass an där Regierung, déi eigentlech just wëll, de Status quo erhalen an déi Privilegie vun hirer Clientèle erhalen an nëmmen näischt ännere goen. An ech soe ganz kloer, net näischt ze ännere bedeit och, déi Ongerechtegkeeten, déi elo do sinn, weiderzeféieren. Och dat ass e Choix, och dat ass e politesche Choix, déi ongerecht Strukturen, déi am Steiersystem dra sinn, weiderzeféieren. An och dat ass e Message, deen s de no bausse gëss un all déi Leit, déi elo schonn ze méi, ze vill bezuelen, respektiv ze mann bezuelen. An do kënnen si nach hire Mantra widderhuelen vun, Mir mussen d'Kompetitivitéit erhalen an déi high net worth individuals musse mer jo unzéien. Ech muss Iech éierlech soen, ech froe mech, wéi vill high net worth individuals wëlle mer unzéien an firwat? Firwat muss mer déi, firwat muss mer déi an Massen unzéien an ass dat wierklech gutt fir eist Land, awer Masse vun deenen high net worth individuals unzezéien? An dobäi sinn dat jo u sech och déi Leit mat hiren immens héije Salairen, well et ass jo am Enn dat. dat hu se jo mengen ech och ëmmer erëm gesot, datt déi immens vill verdéngen, wat och déi sozial-ekonomesch Ongläichheeten dann erëm weider verstäerkt am Land. Also mir gesinn och do erëm, datt si absolut net un déi Inegalitéiten eruginn. A wa se vun Inegalitéite schwätzen, schwätze se ëmmer nëmme vun der Aarmut, mee ni vun der anerer Säit vun der Medail, an zwar dem Räichtum, an dem obszöne Räichtum, an deene Leit, déi mer u sech wëllen unzéien. D'Regierung ass also absolut net prett, d'Krisen unzegroen an och d'Inegalitéiten unzegoen. An am Logement hätt zumindest missen den Amortissement accéléré en Thema sinn an och d'Plus-valuen, déi hätte missen, och dat hätt missen en Thema sinn elo an der Steierreform. Zumindest déi zwou Saachen hätte missen ugepak ginn. Wéi gesot, den Amortissement accéléré an d'Plus-valuen vu missten zum Taux global besteiert ginn. Dat wär den absolute Minimum gewiescht. Hir annoncéiert Grondsteiergeform dann, déi am Hierscht kënnt, och dat, wéi gesot, mir waarden drop. Ech wëll elo net suggéieren, et ass nach näischt do, mir kënnen och guer näischt bauen, well nach näischt do ass. Och do Gesi mer, wat am Hierscht kënnt. Mee mir hunn net ganz grouss Erwaardungen, well mir, wéi gesot, mir moossen se jo un deem, wat mer bis elo gesinn hunn, an dat ass net vill. An ech mengen, do misst scho wierklech ganz, ganz vill kommen, fir dass sech eppes ännert un der Wunnengskris. Mee och do fäert mer, dass, wann déi Reform kommen am Hierscht, dat, wann et dann zitt, da brauch et Joren a Joren, bis et zitt. An dofir mache mer eis do net wierklech vill Hoffnungen. A so an de Steieren näischt, voir guer näischt opweises. Drëtte Punkt, an dann halen ech op, ass d'Gesondheetspolitik. Och do gesi mer, Symptombekämpfung, et ass keng kloer Stäerkung vum ëffentleche Gesondheetswiese sichtbar gemaach ginn an deene leschte Méint oder Joren. An et hätt ee jo kéinte mengen, datt d'Covidkris eis grad dohinner géing féieren. Dat, wat am Ufank vun der Covidkris all Mënsch gesot huet, mir brauchen eng Stäerkung vum ëffentleche Gesondheetssystem, gesi mir net. Dat sougenanntent Gesetz zum Virage ambulatoire, wat jo elo u sech d'IRMer reguléiert, dann Ass ganz onkloer, et kann een esouguer e puermol liesen an et ass engem ëmmer nach net kloer wat da lo genau dobäi, a wéi eng Richtung da lo genau geet. D'Gesetz zu den IRMen ass och eng Kompromissléisung an eisen Aen tëscht op där enger Säit, zwar bleift déi Lëscht kloer bestoen tëscht den Apparater déi an de Spideeler exploitéiert ginn, mee op där anerer Säit kréien d'Dokteschcabinete jo lo d'Méiglechkeet déi Apparater ze exploitéieren iwwert andeems se kënnen déi Sites déi Spideelssitten géréieren, also exploitéieren, also do ass eng Kompromissléisung gemaach ginn, wou mir, wou mir e wéineg fäerten, dass dat eng schläichend Privatiséierung vum, vum Gesondheetswiesen ass. An et gëtt am Gesetz vun enger Konventioun geschwat. Déi Konventioun, déi dann tëscht de Spideeler an deene Cabinete gemaach gëtt, eh ben, déi Konventioun ass net am Gesetz dran. An do fuerdere mir ganz kloer, mir wëllen déi Konventioun gesinn, well iwwert déi Konventioun gëtt villes eben géréiert, dat heescht, wéi déi Cabineten oder déi spéider dann, Dokteschgesellschaften, déi jo kënne kommen, elo geschwënn, wéi déi da kënnen déi Apparater exploitéieren. An zu der Konventioun, zu där Konventioun ass näischt kloer. A mir wëllen déi gär gesinn, fir datt do méi Kloerheet erakënn a fir ebe grad déi schleichend Privatiséierung, déi mir fäerten, fir dann eventuell ze gesinn, datt dat dann vläicht net esou schlëmm ass, wéi mir et mengen, mee am Moment fäerte mir, datt dat awer d'Richtung ass. Dann dee villversprochene Virage ambulatoire, do ass net vill dran. Et geet haaptsächlech ëm d'IRMen, wéi gesot, do ass wierklech net vill Opweises. En zweete Punkt an der Gesondheetspolitik ass ganz kloer de Penurie u Gesondheetspersonal. Do ass, ech mengen, dat ass och net nei, et si keng Campagnë gemaach ginn an deenen leschten zwee an engem hallwe Joer. Et hätt ee jo kéinte mengen, si géinge Campagnë maachen, fir der Penurie entgéintzewierken. Et ass näischt gemaach ginn, woubäi mer awer grouss Campagnë gesinn hunn, wat d'Police ugeet, wat d'Arméi ugeet. Hei gesi mer alleguerten, do huet Der grouss ugeluete Campagnë, mee wat d'Penurie Gesondheetspersonal, Besoin primaire, do ass näischt geschitt. Dann hu mir och als déi Lénk, do ginn ech nach op zwee Punkten an, zwee Sujeten op den Dësch bruecht an der Gesondheetspolitik. Dat sinn enker d'Violences obstétricales a gynécologiques, also déi u sech Gewalt ënnert der Gebuert an déi Gewalt, déi Fraen zum Deel erleiden, wa se bei de Gynéco ginn. Och dat e Sujet, deen extrem tabuiséiert ass, dee mir, mengen ech, och elo als Fraen enker méi op den Dësch bruecht hunn a wou mer, mengen ech, och e ganz, wierklech en tabuiséierte Sujet op den Dësch bruecht hunn an do, mengen ech, e klenge Schrëtt viru bruecht hunn an der Chamber, well et e klenge Konsens gouf awer no deem Débat an der Chamber, fir méi Enquêten ze maachen, well mer do absolut guer keng Zuelen, guer keng Donnéeën hunn zu där Gewalt, zu där Form Gewalt, wou Fraen ëmmer erëm Affer ginn. Eng aner Debatt, déi mer imposéiert haten, war u sech d'Fro vun de Frühchen, also Babyen, déi ze fréi op d'Welt kommen. Prématuréen, do ginn et vill ze mann Bettercher. An ech mengen, och do hu mir erëm als Mammen an als Bomi mammen hei och dee Sujet mat an d'Chamber erabruecht, fir och deen ze thematiséieren, wou eng enorm Urgence besteet. Säit Jore gëtt et e Mangel u Bettercher fir eben déi Frühchen an de Spideeler. An do ginn ëmmer erëm Mammen, déi, also Mammen, héichschwanger Fraen mat hire Babyen transféréiert an d'Ausland, bis op Léck, dat heescht zwou Stonnen Transfert an u sech liewensgeféierleche Konditiounen, well mir net genuch Better hunn an eise Spideeler. Och dat ass eigentlech skandaléis fir Fir e Land wéi Lëtzebuerg, wat awer ee vun den deierste Gesondheetssystemer an der Welt huet. E leschte Punkt zum Covid an dann halen ech op. Mir gesi lo, wat Covid ugeet, kee Plang fir den Hierscht. Ech mengen, dat ass eis alleguerte kloer. Kee Plang fir déi nächst Pandemie, och iwwert Covid eraus. Mir haten am Wanter e Stufeplang gefuerdert, d'Myriam an ech, ebe grad e bësse wéi an de Spideeler. Dir kënnt Iech erënneren, an de Spideeler gouf et d'Phas 1, 2, 3, 4. Mir hunn e Stufeplang gefuerdert, fir dës Pandemie a fir zukünfteg Pandemië besser ze geréieren, méi vorausschauend ze geréieren. Do si mer ausgelaacht ginn. A mir menge ganz kloer, amplaz datt mer elo Méint verluer hätte mat enger onnéideger an desastréiser Impfflichtdebatt, déi jo absolut net néideg war, hätt ee kéinte sou Saache preparéieren. A do ass natierlech guer näischt geschitt. An ech géing gären op Dësen, fir mech ass dat e Riseskandal, wat de Premier Minister do gemaach huet, andeems en déi Impfpflicht quasi de Batt quasi imposéiert huet. Mir hunn do Méint verluer, mir hunn eis Gesellschaft, ech, hien huet d'gesellschaftlech Zesummeliewen op d'Spill gesat, fir e politeschen eegene Coup ze markéieren, well ech sinn iwwerzeegt, datt den Här Bettel do wierklech just säin eegene Coup wollt markéieren mat där Impfpflicht de Batt. Seng Gesondheetsministesch war kloer dogéint, hien huet déi de Batt imposéiert, en huet se als Alternativ do duergestallt, en huet eis an der Chamber gesot, Fannt keng Excuse fir déi Impfflicht net ze votéieren. Mir wäerten den Avis vun den Experten suivéieren a sou virun a sou fort, fir dann am Endeffekt ze soen, si kënnt awer net. Also, dass de Gecke maache mat all Mënsch, mat der Chamber, dass de Gecke maache mat den Experten, mam ganze Land, mat den Awunner a mat jidderengem. Also, dat ass dem Här Bettel säi leschte Skandal, wou ech wierklech soen, dat ass fir mech wierklech e Riesecoup. Fazit, wéi d'Myriam et scho gesot huet, Symptombekämpfung, Status quo, dass net vill geschitt, dass och vill de Geck gemaach gi mat de Leit. A mir gesinn, an ech mengen, dat ass dat tëscht de Linne liesen, kee konkreten oder kee gemeinsame Nenner méi an dëser Regierung, kee gemeinsame Projet méi an dëser Regierung, fir dës Gesellschaft, dëst Land virun ze bréngen. An ech mengen, dofir piddele se esou weider viru sech, wéi se amgaange sinn. An dofir erhoffe mir eis och net méi vill bis dat nächst Joer, bis déi nächst Wahlen. Villmools merci.